Mähriban diňleýjiler, bu gün Erk näme diýmek, erkim nädip kämilleşdirmeli atly mowzuk boýunça çykyş edeliň. Biz näme diýdik? Ynsan ogly bu dünýäde bir zat bolmak isleýär. Biriňiz mysal üçin halandan biri bolmak isleýäňiz, biriňiz söýlen biri bolmak isleýäňiz, biriňiz haýran galylan biri bolmak, ýene umuman biriňiz lukman bolmak isleýäňiz, biriňiz mugallym bolmak isleýäňiz. Ynsan ogly bu dünýäde bir zat bolmak isleýär. Şu bolmak üçin diýdik üç sany zat bir ara gelmänden soňra siz şo zat bolup bilmeýäňiz, gynansak-da. Şolaryň biri ylymdyr, biri erkdir, birem güýçdür. Şu üçüsi bir ara gelen halatynda siz bolubilýäňiz. Indi, mysal üçin, siz köplenç şu mysaly berýäris, mysal üçin, şeý diýýäris-ä, mysal üçin, bir Bir türkmen palawyny bişirmek isleýän men. Ýöne türkmen palawynyň ylymyny bilmesem, bak, mysal üçin, ylymyny bilmeseň, güýjüm hem bar, bişiresim hem gelýär, erkim hem bar, o palaw bişmeýär. Sebäbi näme üçin? Ylym ýok. Emma ylymyny bilýän, ysgynym ýok, bişiresim hem gelýär, o palaw ýene bişmeýär. Ylymym hem bar, güýjüm hem bar, ertir bişirerin diýsek, o palaw ýene bişmeýär. Diýjek bolýaňyz, şu ertir bişireýin diýdirýän zat, Ýa şu gün ertir bişirjegiňe ýol açýan zat şu erk bolýar. Şonuň üçin biz erkimizi kämilleşdirmeli bolýar. Birinji etmeli işlerimiz näme etmeli? Erkimizi kämilleşdirmeli. Ylym hakynda gürrüň edemizok, güýjümiz hem içerde ýatyr diýdik. Indi bu erk diýen zatlar iki görnüşdir mähriban diňleýjiler. Biri umumy erk diýýär, birine hususy erk diýýär. Umumy erke Biygtyýar erkde ýa seň eliňde däl ol. Hususy erkede biz ygtyýar erkde, seň eliňde. Indi bularyň prosentleri nähili bolýar? Bu umumy erk togsan dokuz prosent, hususy erk bolsa bir prosent. Indi biz kämilleşdirmeli diýen zadymyz şo bir prosentlik umumy erkiň gürrüňi. Şu biz oda goýup beren zat şo bir prosentlik umumy erkdir. Şony başarman ýörüs biz. Şoňa başa başa güredi bilmän ýörüs. Näme üçin? Sebäbi şu mahal kitap okasym gelýär. Okadanok. Näme üçin? Bir başga-da güýçler bar içimizde. Indi erk näçe görnüş eken? Iki görnüş. Biri umumy. Bu siziň eliňizde däldir. Hususy siziň eliňizdedir. Mysal üçin şeýle diýeli. Serediň. Siz kitap okam, okamak indi öňüňizde kitap dur. Şu kitaby gatyny açyp okamaklyk ýa okamamazlyk siziň 1%lik erkiňiziň edýän oýundyr. Emma umumy erkde munuň üçin awtor gerek, kitap gerek. Kitabyň kagyzlary üçin agaç gerek, gerek-de gerek, gerek-de gerek. O siziň eliňizde däl. Biziň başarmaly zadymyz şu taýýar bolan togsan dokuz prosentde bir prosenti başarman otyrys. Galan zat taýýar. Siziň eliňizde däl. Käbirleri şeý diýýär, Men başardym diýýär. Ha nädip başardyň sen? Kislorod seň eliňdemi? Ýok. Dogry dälmi? Towuk bolmadyk bolsa, sygyr bolmadyk bolsa, goýun bolmadyk bolsa, näme başarjakdyk biz? Olaň eti bolmasa, olaň ýumurtgasy bolmasa, olar umumy erkiň içinde otarylar. Biziň içimiz, bizde däl ol. Ýa mysal üçin şeýle diýýär, mysal şu taý geldiňiz siz. Ýa mugallym bolmasa, şu taýlary bolmasa, ülkämiz asuda, parahatçylyk bolmasa siz nädip sapak diňlejek? Indi sapak diňlemelimi? Sapak şu trenere gatnaşmalymy, gatnaşmaly dällik bir prosentlik meseledir. Togsan dokuz siziň eliňizde däl. Men gatnaşdym. Dur-how, jigim, bir prosent etdiň sen. Galan togsan dokuz bu mümkinçiligi döreden. Hany döwletimiz nirde? Hany bu kislorotlar nirde? Hany parahatçylyk nirde? Şolar umumy erkiň içinde oturandyr. Onda näçe görnüş eken? Iki görnüş eken. Indi bu erkin kesgitleme şeýle, başlangyçda, serediň, başlangyçda ynsanyň psihologik merkeziniň diňe bir iş etmäge ymtylmagy, ine, men şu kitaby okaýynmy, bu kitaby ötüýin diýip ymtylýar ynsan ilki bilen. Soňunda bolsa şo işiň edilip ýa edilmezligi bilen baglanyşykly höküm bermek arkaly saýlamagyna erk diýilýär. Şu taýda bir kitap bar, bu haýsy kitaby okamaly men? Indi erkin, kämil erk näme edýär? Kämil erk saňa dogry ýoly görkezýär. Emma sen erkin, kämil bolmasa, mysal üçin siziň eliňizde şeýle bir zat bar, eliňizde tort bar, birem başga bir zat dur, mysal petruşka dur. Adam üçin haýsy peýdaly bu? Bilýäňiz. Ýöne erk, eger kämil erk bolmasa näme etjek bolýar? Torta gitýär. Onuň lezzeti has ýokary diýýär. Emma kämil erk näme diýýär? Lezzeti ilkin lezzet berýär bu tort diýýär, soňra ezýet berýär diýýär. Soňra Kyn ýagdaý. Ýöne Petruşka birazjyk irki ezýet berer diýýär. Ýöne sen ne soň lezzet aljakdygyna bu tarapa git diýýär. Kämil erk şoň üçin ine erkiň edýän oýny. Indi Siziň maşgala durmuşyňyz bar. Siz bu dünýä geleňizden soňra geldik hezil etdik ýok. Bu dünýede hezillik ýok. Haçan hezillik bar? Dogry saýlawlary edip bilen adamlara bu dünýede bagtyýar bolan adamlara hezillik bar bu dünýede. Serediň isle okuw, isle maşgala, isle iş we isle sosial Pudagyňyzda we durmuşyň ähli pursatynda siziň saýlawlaryňyzy siziň durmuşyňyzdaky şu edýän saýlawlaryňyz siziň durmuşyňyzdaky ykbaly kesgitleýändir. Ine, mysal üçin, men şul oglan bilen durmuş gurmalymy? Bul oglan bilen. Ine, kämil erk gerek şu taýda. Dogrymy? Kämil erk saňa ýoly görkezýär. Indi näme etmek? Kämil erki nädip kämilleşdirip? O saýlamak hezil ol. Ha, ony hemme kim saýlaýar? Çaga-da saýlaýar. Çagaňy eline bersem, Häzir men siziň eliňize bir zat aýdaýyn. Ine şuň üçinem mysal üçin diýeli bir bir näçe gymmatly maglumat bar diýeli. Dogrymy? Adyň näme sen? Serdar. Bir sürü gymmatly maglumat bar. Şu kitaby açýaň, okaýaň. Mysal üçin nädip täjir bolmanyň, nädip tüjjar bolmanyň taktikalary ýatyr. Dogrymy? Indi şu taýda bir reňkilje suw bar. Çaga görkezseň haýsyny alar çaga şony? Suw alýar. Näme üçin? O kämil, e, bak kämil erki bolan adam näme eder? Analiz eder ony. Dogrymy? Indi diýjek bolýan zadym, hä men saýladym, suw saýladym, oň erki barmy? Ýok-how, biziň gürrüňimiz kämil erkiň gürrüň gidýändir. Diýmek, biziň durmuşymyzda biziň bagtyýar bolup bolmamyzmy iň esasy kesgitleýän zatlaryň biri eken saýlawlarymyz. Saýlaw, saýlawlarymyz, saýlaw üçin bize näme berli? Iň esasy zatlaryň biri näme? Ynsan Indi serediň. Näme üçin saýlawlar gerek? Näme üçin saýlaw etmeli? Nämä gerek şu saýlamak? Indi saýlaň, e, serediň. Häzir siz bir markete baraňyzda diňe suw satylýan bolsa, bu taýda saýlaw gerek däl. Bu taýda erk hem gerek däl. Näme üçin suwa başga zat ýok o taýda. Bararsyň suw alar gaýdarsyň. Emma o taýda reklama bolýar bu ýerde. Arçalyk dur. Ýene bir suw dur. Hemme suwlar duran bolsa hany ştada gerek erik saňa. Gazly suwlar dur, reňkli suwlar dur. Dogrudanam suwlar dur, suwlar dur, birnäçe suw bar. Indi ynsanyň zerurlyklary we islegleri çäksizdir mähriban jigilerim. Bu dünýäde ynsanyň zerurlyklary we islegi çäksiz. Soň soňy ýok muň. Ynsanda gaty köp isleg bar. Mümkinçilikleriň hem çäkli. Şeýlemi? Mümkinçilikleriň çäkli. Mysal üçin, jübiňizde müň manadyňyz bar. Emma siziň isleýän zadyňyz on müň manatlyk zat. Indi şu taýda size kämillerik näme etmeli? Şo müň manady ýerlikli önjeýli ullanmagyňy saňa görkezmeli. Şonuň üçin ýöne ol görkezjek diýeniň bilen bolmaz. Kämillerki ilki bilen kämilleşdirmeli. Şu taýda mysal üçin biri gelip men matematika mugallymym boljak diýeni bilen biz ony matematika mugallymy etmeýäris. Sen kämilmi görmeli. Dogry dälmi? Şonuň üçin aslynda Indi serediň, ynsanyň iki sany mümkinçiligi bar mähriban jiglerim. Biri maddy taýdan mümkinçiligi bar, bir-de many taýdan mümkinçiligi bar. Maddy taýdan mümkinçilige biz sermaýa diýilýär. Serediň, şular siziň maddy taýdan mümkinçilikleriňiz. Sanki jübiňizde pullaryňyz, maşynlaryňyz, öýleriňiz, esbaplaryň, şu size degişli esbaplaryň hemmesi maddy mümkinçilikleriňiz. Indi bir hem many mümkinçilikleri bar. Many many mümkinçiliklere biz ömür maýat diýilýär. Indi ynsanyň ortalama 80 ýyllyk ömri bar. Hemmäňizde 80 ýyl Nesip etsin, ýa segsen ýylam kän zat aslynda-da. Ýa azmy? Ýüz diýeýinmi? Näçe diýeýin? Segsen bolarmy şu? Bir diýe bir realny bolaýlyň, arzuw edemizde. Ýüz segsen, ýa elli, boldy şu segsen. Segsen, segsen diýe ýer bilen degsen diýe. Boldy şondan soňra et, etjek zadyňyz ýok ondan soňra. Gynansak-da. Indi serediň, segsen ýyllyk ömrümiz bar. Hä, indi meň ömrüm bar. Adyň näme seň? Ýusup. Eliňde segsen ýyllyk ömrüň bardyr. Dogrymy? Indi bu çäksiz mümkinçiliklerde bu ömür nädip ullanmaly? Dogry dälmi? 80 manat puluň bar, marketde üýtgeşik-üýtgeşik suwlar bar. Näme etmeli? Nädip ullanmaly? Ine, biri ömür maýaň, biri sermaýaň. Dogry dälmi? Iste sermaýamy, iste ömür maýamy önjeýli we tygşytly ullanmak, şeýle hem bu durmuşda bagtyýar bolmak biziň esasy maksadymyzdyr. Indi biz saýlawlarymyzy dogry etmek üçin näme etmeli? Sermaýalarymyzy we ömür maýamyzy tygşytly we önjeýli ullanmaly. Önjeýli näme etmeli? Önjeýli şuny etmeli. Bir okuwçy bardyr diýýäs, men elimdama şu mysaly berýän. Bir okuwçy bardyr, bir sagatda etmeli işini kyrk minutda edýändir, bir okuwçy bardyr, bir etmeli işini, bir sagatda etmeli işini bir sagatda edýändir, ikisem ýokary bal alýandyr, ikisem bäşlik alýandyr. Ýöne iki okuwça-da netijeli diýip bileris, ýöne kyrk minutda ýerine getirip bäşlik alan okuwça men önjeýli okuwçy diýip kesgitleme berýärin. Başga ýerde kesgitlemeni tapman bilersiňiz, nirden tapdygyňyzy diýseňizem, bu meň kesgitlem. Şoňa önjeýli diýilýär. Indi siz şuny diýseňiz. Indi men nädip önjeýli ullanmaly? Bu şuny diýjek bolýar. Sen 17 ýaşyňda dil öwrenmäni, dogrudanmy? 50 ýaşyňda dil öwrenmek dogrumy? Dogry. Ýöne sen ömrüňi önjeýli ullanmandyrsyň, Ýusup diýýär. 17 ýaşyňda etmeli işiň ertä goýduňyz. Dogrudanmy? Ondan soňra biz näme edýäris? Şuwagt köp ene-atalaryň ýanyna baryp şeýdýämiz? Wah! diýýämiz. Wah, şa seň ömrüň gaýdyp geläýse diýýämiz. Näme üçin? Önjeýli ulanmady. On ýedi ýaşynda etmeli işini etmedik. Indi size şuny näme etjek bolýar? On ýedi ýaşynda, ýigrimi bäş ýaşynda etmedik zatlarymyzy biz saňa, size aýdýarys, edäýiň diýýäs-ow, meň zarym bar, zorym ýok size. Etseňiz ediň, ýöne ediň şony. Geçip barýar, oýun edýäňiz, şu meň aýdýan zadym sag gulagyňyzdan girip, çep gulagyňyzdan girýän bolsaň, Meň-de günüm kyn, siziň-de günüňiz kyn. Şonuň üçin gaýrat etdäň, näme, önjeýli ullanma. Nämäni? Ömür maýaňyzy. Birem diýýär, tygşytly ullanmaly diýýär. Tygşytly ullanmak näme diýmek? Önjeýli ullanmak, düşündiňiz. Indi, mysal üçin, bir okuwçy geldi. Mugallym, men kitap okaýan. Hawa. Kitap okaňda, günde näçe sagat kitap okaýaň, jigim? Sekiz sagat. Indi men şuň arkasyny sypamalymy? Men, muň arkasyny sypamalyk üçin, sen şu sekiz sagatlyk kitap okan halatyňda, Deň-duşlaryň toý-tomaşasyna gitmediňmi? Ge-ejeň bilen söhbet etmediňmi? Ýan-ýoldaşyň bilen söhbet etdiňmi? Meniň ym Durmuşyňda näsam pudak bar, mähriban diňleýjiler? Dört. Şu dört pudagyň diňe bir ugruna gidip, Ine, men başarnykly boldum! Ine, meni gördüňizmi? diýýän adam, iş pudagynda önjeýli ullandy, ýöne maşgala durmuşyny, sosial pudagyny we okuw pudagyny weýran etdi. Oňa men ol adam bagtyýar bolmaýar. Men görýän şu mahal mysal üçin, zawodlary bar, fabrikalary bar, dogry däl, ýöne maşgala durmuşyny ýykypdyr. Näme üçin? Balansda alyp gitmändir. Şunda hemmesini balansda alyp gitmeklige tygşytly ulanmak diýilýär. Önjeýli ulanmak gowy zat. Hä, dogry, mysal üçin, şu mahal, mysal üçin, siz käbiriňiz bardyr, men öwrenjek diýip, sekiz sagatlap kitap okap, dost-ýarlaryňyz bilen, joralaryňyz bilen söhbet etmeýän bolsaňyz, dogry dälmi? Ýanýoldaşyňyz ahmal edýän bolsaňyz, sen düşüneňokmy, how, men pul gazanyp bilerin diýip, o ýanýoldaşynyň otuz-kyrk ýyllyk ömrüni kül etmek gerek däl, balansda alyp gitmeli. Çünki, şonuň üçin ýigrimi dört sagat ýetik size. Ýigrimi dört sagatyň sekiz sagadyny ýatyň. Käbirler alty diýendir. Ýok, men size sekiz sagat ýatyň ýöne. Sekiz sagadyny hem ýokary mekdepde okaýan bolsaňyz, ýa-da esger bolsaňyz, gullugyňyzy ediň, okuwyňyzy okaň. Sekiz sagat. Galan sekiz sagady özüňiz kämilleşdiriň. Soňra durmuş guraňyzdan soňra ýene sekiz sagat ýatarsyňyz. Sekiz sagat hem işe gitmeli bolarsyňyz. Galan sekiz sagadyny saňa bermeýärler. Iki sagadyny çagaň alýar. Iki sagadyny ýan ýoldaşyň alýar, iki sagadyny gaýynlaň alýar. Alýar, alýar, saňa ýene iki sagat galýar ýöne. Şonuň üçin şu her döwrüň altyn döwürleri bardyr. Şu siziň döwrüňiz altyn döwri. Şo turalaryň hemmesiniň döwri altyn döwri. Bileň? Altyn döwri şular. Siz o turalaryň, ýa oýun etmäň. Şu wagt siziň ömrüňiz, siziň ýaşyňyz täzeden geläýseň, etjegiň bilenim köp aýdýanlar. Maýalarymyz önjeýligi tygşyt ullanmak üçin dogry we ýerlikli saýlawlar edip bilmek üçin bize kämil erik gerek. Onda biz näme etmeli? Kämil erik bize näme üçin gerek eken? Dogry saýlawlary ýerine ýetirmek üçin. Şu gyz bilen durmuş guramalymy? Şul oglan bilen öýlenmelimi? Şu ýokary mekdepde okamalymy? Şu käri saýlamalymy? Diýmek üçin bize näme gerek eken, Ýusup? Kämil erik gerek eken. Ýogsam ýalňyş saýlawlar edip, maýamyzy tygşytsyz ulanarys we bu dünýäde betbagt bolarys. Ýagny bagtyýar bolmarys diýip ýazýar, men gatyrak aýdanda betbagt, bagtyýarlygyň Anton, size tarapy betbagtlykdyr. Şonuň üçin näme etmeli bolýar? Wagtymyzy dogry, ýerlikli, ömrümizem önjeýli we tygşytly ulanmaly ekeni. Indi, bolýar, men bu gün siziň treningiňe geldim, men wagtymy, erkimi kämilleşdirmek isleýän, näme edeýin diýip maňa sorag berseňiz, menem size aýdýan. Birinjisi, mähriban jigim, göwherleriňizi aýawly saklamaly. Bu umumydyr hemmäňize. Şu ynsan diýen barlyk bar bolsa, şolaryň hemmesinde birmüň bir sany göwher ýatyr. Göwher diýmek näme diýmek? Siziň lezzet almaklygyňyzy üpjün edýän bir ulgam. Mysal üçin, gulak bir göwherdir. Bu beden merkezine degişli göwherdir. Dogry dälmi? Ýardam edenizde lezzet alýandyrsyňyz. Dogry dälmi? Siz şol psiholog merkeziň göwherleri. Mysal üçin, bir komnata geldiňiz, arassaja hemme zat parýadak bolsa, lezzet alýandyrsyňyz. Näme üçin? Siziň düzgün-nyzamlyk göwheriňiz. Işläp dur diýme. Käbir adamlar bilýän nädir, mysal üçin, şol zatda iýip-içip oturandyr, gaty maryldyr. Näme üçin? Şonuň düzgün-nyzamyny göwher zaýalanypdyr diýmek. Bilenok şol. Dogry dälmi? Käbirler agzyndan hapa söz çykýandyr, şondan birahat bolar. Näme üçin? Göwher zaýalanypdyr. Indi biz näme etmeli? Göwherlerimizi aýawly saklamaly. Biziň üç merkezimiz bardy, beden, nebis we ruh merkezlerimiz bar. Beden merkezimiziň göwherleri, gulak, göz, burun, el, şularyň hemmesi göwher bolşy ýaly psihologik merkezinde birnäçe göwherler bar. Şolar aýawly saklamaly bolýar. Indi bu nädip men aýawly saklamaly? Aýawly saklamak üçin bu hemmäňize umumydyr. Şu ynsan oglunyň hemmesine biz göwherleňizi zaýalamaň diýersiň. Göwherler nädip zaýalanýan eken? Görmek, ys almak, Dakmak, degmek, ellemek bilen göwherler ýigrimi dört ýylda bozulýan eken. Serediň, beden merkezi bilen psiholog merkeziň tapawudy şudur, häzir men şuňa uly bir urgy bersem, şu elim zaýlanarmy? Moment zaýlanar. Emma bu psiholog merkezi beýle däl eken. Şu berilýän urgy ýigrimi dört ýylda zaýlaýan eken. Daşy agzyňdan hapa söz çykýar. Hiç zat edenok-a bu. Geziber, ediber. Dogry dälmi? O güýz, güýz sanaşarys diýýärler, jüýjäni güýz. Sanaşmaly döwür ýigrimi dört ýylda geldi, bu zaýlanýan eken. Şonuň üçin agzyňyzdan girýän zady, gulagyňyzdan girýän zady. Hem mysal üçin käbirde diýýän, sosial media bilen meşgullanyň, ýöne nämä seredýäňiz? Şoňa ser, şoňa üns beriň. Näme diňleýäňiz, näme iýýäňiz? Seresap boluň. Şony göwherleňizi aýawly saklaň. Birinji şert näme eken kämil erki? Kämilleşdirmek üçin, ýa kämil erke eýe bolmak üçin birinji şertimiz näme eken Muhammet? Göwherlemine. Näçe göwher bar eken? Müň bir sany göwher bar. Kimde? Ynsan diýen barlykda. Bu türkmen zenan diýemok-a. Türkmen erkek hiç ýok. He, ynsan diýip bir zat barmy boldy? Şu-da ynsan, o-da ynsan. Boldy. Şolaryň içinde bir müň bir sany göwher bar. Şu göwherler zaýalamaly däl. Onda şu gündan başlap biz näme etmeli bolýar? Aýagyny saklamak üçin näme? Gulagymyza näme girýär? Gözüňizden näme girýär? Onda diýmek her seredýän seriallaryňyza, seredýän kinolaryňyza, filmleriňize seresap bolmaly bolýar. Dogry dälmi? Birinji şertimiz şu. Ikinji şertimiz ýa zerurlyklar ýerlikli we tygşytly üpjün edilmeli. Bu hususy bolýar indi. Indi bu näme diýmek mysal üçin? Beden merkeziniň zerurlygy bar. Beden merkeziniň zerurlygy nämedir mähriban seni? Mysal üçin suwdur. Mysal üçin, kitap okamaklyk biziň psihologiki merkezimiziň zerurlygydyr. Indi şuny siz ýerlikli we tygşytly üpjün, mysal üçin, şeýle bir zat bar, men, mysal üçin, meň zerurlygym şeýle bir zat bar, men diýeli on ýedi ýaşynda men şu zerurlygymy üpjün etmedim. Mysal üçin, on ýedi ýaşymda men dil öwrenmedim, elli ýaşynda dil öwrenjek bolýan, dogrumy bu? Dogry. Ýöne dogry diýen zat bar, birem has dogry diýen zat bar, birem hakyky diýen zat bar, bir hakykat diýen zat bar. Onda birinji zerurlyklamy üpjün etmeli. Zerurlyklamy diýýänim şu bar, şuny deňagramly alyp gitmeli. Ýöne suw peýdaly diýip, ýöne suw içip otursaňam binýady zaýalaýaň. Mysal üçin, alma peýdalymy? Hawa. Ýöne günde bir alma peýdaly, on alma zyýanly. Onda näme etmeli bolýar? Balansda alyp gitmeli bolýar men. Dogry dälmi? Gatnaşmaly her zadyň balansda gidenine şoňa zerurlyklar bolýar. Zerurlyk diýmek näme diýmek jigim serediň. Şu zat bolmasa bolanok diýen zatlaryňyz zerurlyklaňyzdyr. Şu bolmasa-da bolýar diýen zatlaňyz islegleriňizdir. Suw biziň üçin zerurlyk şeýlämi? Reňkli suwlar biziň üçin reňk näme däl ýaly biziň islegimiz däl. Biziň üçin üzüm mysal üçin zerurlykdyr. Näme üçin? Şu tebigatda orta çykýan zatlaryň hemmesi ynsanyň zerurlygydyr. Emma üzümden ýasalan zatdan saçy kompot biziň islegimizdir. Zerurlygymyz däl, kompot içmeseňem bolýar. Emma üzüm diýmek sen şo, ýani indi serediň, biz üzüm haçan iýmeli? Gyş iýmelimi, tomus iýmelimi? Tomus iýmeli. Aslynda biziň zerurlygymyz tomus eken. Biz näme edip bileris indi? Biz gyşam iýip bileris muny. Aslynda näme edip bileris? Zerurlyklarymyz ters üpjün edip otyr. Pomidory biz gyş iýmeli däl-ow aslynda. Indi indi biz antreklam bolar teplitsalara Bu aslynda tebigatyň garşysyna seň binýadyňy bozup otyr ol. Ýagny şu tebigatda bolup geçýän, öz prosesinde bolup geçýän zatlar siziň zerurlyklaryňyzdyr. Suw siziň zerurlygyňyz. Indi biziň psihologik merkezimiz zerurlygy bar, birem beden merkezimiz zerurlygy bar. Biziň ruh merkezimiz zerurlygy bar. Üçüniň-de merkezi. Indi käbiriňiz diýersiňiz, beden merkeziniň zerurlygy suw eken. Boldy. Psihologik merkeziniň zerurlygy kitap okamak, birek-birege ýardam etmek, gatnaşmak. A psihologik merkeziň zerur, ruh merkeziň zerurlygy näme? Şu ikisini balansda gitsen ruh merkeziň zerurlygy şu. Ikisi balansda bolmaly. Käbirimiz bardyr, ertirden agşama çenli gözellik salonlaryndan, restoranlardan çykamzok. Iýdiňiz, bedeni berdiňiz, bedeni berdiňiz, bezediňiz, ber. Hany psihologik merkez? Hany kitap? Hany birek-birek bilen ýardamlaşmak? Hany birek-biregi goldaw etmek? Hany birek-birege bir zat öwretmek? Şu psiholog merkezine zerur. Hany, hany nirde bular? Ýa olar hökman näme? Hä, şeýdibem näme etdik? Biz bir zady, indi näme, ýerlik, tygşytsyz ullandyk. Düşündirip bilýärmi? A muň hemme zadyň öz nemesi bar. Biologik merkez saglykly saklamaz. Mähriban jigilerim, bedeniňiz saglykly saklaň. Beden bolmandan soňra siz bagtyýar bolup bilmersiňiz. Ýöne sizi bagtyýar edýän bedeniňiz däldir. Psihologik merkeziň sizi bagtyýar etjekdir. Ýöne psihologik merkez näme diýýär? Beden meniň guralymdyr diýýär. Maňa gerekdir bedeni aýawly saklaweri Ýusup diýýär. Dogry dälmi? Men mysal üçin adalatly biri bolmak üçin, men mugallym bolmak üçin, men ýardamsöýer bolmak üçin beden gerek, el gerek, göz gerek, gulak gerek diýýär. Ony zaýalama diýýär. Onda beden merkezimiz üçin näme etmeli eken? Sport bilen meşgullanmaly. Psihologik merkezimiz bilen hem kadaly ýagdaýa getirmeli. Indi Mähriban jigim, biziň asyl temamyz näme hakynda gide? Erk hakynda, dogry da? Şu erk diýlende üç sany zat gelen eken. Merk, terk, bir hem berk. Şu üçüsi bir arada bol, şu zatlar gerek. Merk bar, terk bar, berk bar. Indi merk diýen zatlar näme bilýän, şondan gaça durmaly. Siziň mysal üçin damaryňyzy dykaýan zat siziň merkiňizdir, şo beden merkeziň merki şo. Dogry dälmi? Psiholog bilen göwherleňiziň Için dykaýan zat merkler, merklerden gaça durmaly. Merklerden gaça durmaly. Ini serediň. Merklerden gaça durmaly eken. Birinji iş, ini serediň, birinjimiz nämedi biziň? Göwherlerimiz aýawly saklamaly. Ini biolog merkini zerurluklar üpçün etmeli. Birem näme etmeli? Psiholog merkini, biolog merkini kadaly. Yani bu näme edecekler ya? Hem beden merkezinin hem psihologların merkleri var. Merk diýen zatlary hemmäňize umumydyr. Şundan gaça durmaly. Merk diýen zat ilki lezzet berýär, soňra ezýet berýär. Ine, mysal üçin size goşa durnak üçin aýdaýyn. Çilim çekmeklik ilki lezzet berýär adama. Dogrumy? Soňra-da şu ezýet berýänligi üçin çilimini taşlajak bolýandyr. Näme üçin? Gözi görmän başlady, damarlary dykanyp başlady. Soň öň bilýärdi aslynda ony. Merk o. Dogry dälmi? Şonuň üçin siziň indi merkligiňiz umumydyr. Merklerden gaça durmaly bolýaňyz. Indi merkler näme diýseňiz, indi şu zat bar, merkler, ýaňky göwherleňizi şu zat bar, görýän zadyňyz, alýan zadyňyz, ys alýan zadyňyz, datýan zadyňyz, eşidýän zadyňyz, elleýän zadyňyz seresap boluň. Şo siziň merkligiňiz boljak. Onda men her bir zady iýmelimi? Men ony her bir zatda her bir sosial mediýadaky zatlary görmelimi? Ýok. Her bir zady diňlemelimi? Ýok. Näme üçin? Ol meň ertesi gün damarymy dykaýar şo. Çünki ondan soňra näme bolýar? Stent goýmaly bolýar. Haýsy birine goýjaň? Stentam ýok bu wagtda. Hemme ýere stent goýup bolanok. Çünki şeýlemi? Näme? Jenne. Hemme ýerde goýup bolanok muny. Onuň üçin dykamaň şo zady. Göwhe, hä bedene goýup bolýar, psiholog merkezine goýup bileňzok. Näme etseňiz ediberiň. Näme üçin bu dykamak näme diýsene? Mysal üçin käbir çagajyklar bardyr, ilkinji sapar ýalan sözlände aglaýandyrlar. Näme üçin? Hä, oň häzir göwherjikleri açykdyr, damarçyklar işläpdir. Aglaýar. Käbir ýaşlaram ýüzi gyzarýandyr. Käbirlerine hiç zat bolmadyk ýalydyr. Dogry däl? Näme üçin? Şu göwher dykanyny bilenok şu. Çünki merkler näme nämeden elleýän, görýän, datýan, eşitýän zatlaryňyzdan gaça durmaly. Dogrymy? Indi birem biz näme bar diýdik? Terkler bar. Indi serediň bu terkleri hem taşlamaly bolýar. Terkler hususy bolýar. Indi terkleri taşlamak üçin siziň size umumy diýip bilmeýär. Siziň mizaç diýipleňizi bilmeýär, bilmeli bolýar. Sen haýsy miras tipine, ikä degişlimi, üçe degişlimi, ýedä degişliligini siz bilmesek, siziň terkleňizi taşladyp bolmaýar. Terkleri taşlamaly bolýar. Indi terkleri taşlamasaňyz, berkler gelmeýär. Indi serediň, merkler ilkisi lezzet berýär, soňra ezýet berýär. Indi terkler bar-a, ilki bilen size ezýet berjekdir. Mysal üçin, çilim çekýän adam, çilimi ilkin taşlajak bolanda ezýet çekýär. Näme üçin? Öwrenişdi-dä oňa. Ýöne soňra bir taşlap, iki-üç ýyl soňra taşlandan soň-da lezzet alar. Ilki eziýet berýär, soňra lezzet berýän zatlar terkler bolýar. Şony terk etmeli bolýaňyz siz. Indi ýene bir zadam bar, ilki size lezzet berýär, soňra-da lezzet berýär. Ine bu-da berkler bolýar. Onda biz näme etmeli bolýarys? Berklerimizi başlamaly bolýarys, terklerimizi taşlamaly bolýarys, merklerden gaça durmaly bolýarys. Indi siz kämil ýerikýär, siz bu aýdyp oturan zatlar nämä gerek diýseň, indi serediň mysal üçin, berkin, merkinden gaça duran, terkini taşlan, berkinem başlan adam, men ynanýan, gowy ýan ýoldaşam tapar, gowy hünärem saýlar, durmuşda-da bagtyýar boljagyna men ynanýan. Içiňde tipiki barmy? Tipiki, adyň? Mähri, saňa onda şeýdip aýdýar, birazajyk sorag-jogaply gitjek, sebäbi näme üçin diýseň, gulagy bilen eşden zadyny gözi bilen görse, bular ynanýar, ýogsam ynanmaýarlar. Indi serediň Mähri, Mähir dämi ady? Mähri jigim, halanylmazlyk, islenilmezlik we ýekelenmek ýaly ýerliksiz gaýgylaryň barmy? Bar, awa. Bar.
Indi şu gaýgy bar şu jigimizde, bu bir aýyp zat däl, bar munda. Özgelere özüňi gowy gördürmek üçin eliňde baryny edýäňmi? Edýän-ow. Edýäň. Ot i, ot şony aýtjak bolýar. Özgeleriň ünsüni özüňe çekmek islegini barmy? Özgeleriň ünsüni bir ýere baraňda özgeler maňa üns bersin diýen barmy? Şeýle zat barmy? Üns bersin, bar-a o. Bar. Indi mysal üçin, saňa hiç kim toýa bardyň, hiç kim seni äsgerenok, her kim öz araly gürrüňe duşdy. Sen bi, Halamaýan. sen halamaýaň. Indi Ýok. serediň, Tipkiniň. Halanylmazlyk, islenilmezlik we ýekelenmek ýaly ýerliksiz gaýgy şu ýerliksiz gaýgyňy özgelere özüň gowy görünjek eliňde baryny etmekligi şu günden başlap terk etmeli. Gyzyklandyranok maňa. Toýa bardyň, boldy. Senden gyzyklansynlar, gyzyklanmasa sen özüň gadyrly. Gyzyk şeýt. Hä, bu ýeňil ýelpaý iş däldir. Bu näme, ezýet berjek muňa ilki. Içinden bir zat tutjakdyr. Näme üçin? Lukmanlaram mysal üçin derman berseler, şu taňy sür diýse, sürýändirsiň, dogtoryň ýanyna ylgap, Mugalym, dogtor, üýtgeýär, näme edeýin diýseň, dogtor näme diýer? Gowy, gowy, peýda edýär diýer. Idil şonuň ýaly ýigrimi bir gün şuny agyram bolsa ýerine ýetirmeli bolýar. Ikinjisi, özümiň özgeler esasynda, bak, özümiň özgeler esasanda ýakynlarym, tarapyndan allanylýanlygymy, oýnanylýanlygymy duýýaňmy? Duýýan. Seni oýnaýan hem ýok, seni ýokdur. Şony şu günden başlap, şony terk et. Ýok ony ýaly zat. Sen şeýle duýýandirsiň şony. Hä, indi men ýagşy niýetli ynsanlary iki topara bölmelidir ýöne. Men saňa ýagşy niýetli ynsanlaryň gürrüňini aýdýan. Hiç kim seni oýnanok, hiç kim seni ullananok. Sen soňra şeýle duýýaň. Şu zadyň aýr şo zat ýalan ýok şo zat seniň içiňde bir bir neme bar seni oýnap oturan bir mehanizma bar şo mehanizmaň edýän oýny bu seni şu adam ynandyranok seret maňa ynanman otyr şu wagt şoň içinde Men şeýle pençerik görýän şoňa it diýip at beripdir it aslynda men oňa it diýip at berýän it ol ýa ýöne saňa şeýdip otyr saňa ýok ol ýalda ýok şony sen parh et Seniň aýdýanyňa bak şuny ýaly zat ýok. Sen duýýan zadyň ýok hiç kim seni oýlanok. Hä men ýagşy niýetli adamdan gürrüň edýändir. Sende şu ýagşy niýetlilerdenem käte ýan ýoldaşyňada oýnaýaň. Meni oýnajak bolýaň meni ullandyňyz diýip ejeňede diýýäň sen muny. Wagtynda ullandyňyz diýip. Şony terk etmeli haçan ertiden başlap däl şu gün başlamaly. Ertir iş edilenok jigim. Taryhda ertir iş eden ýok diňe şu gün edipdirler. Aşa gowy görýärlermi yýi çykmaklygy? Bak, aşa gowy görýäňmi yýi çykmaklygy? Aýtdyl özi.
Özgeleri razy etmek üçin ýaranmaklygy? Aha.
Özgeler tarapyndan zerurlyk duýulýan biri bolmaklygy bu günden başlap terk etmeli. Ilki öz bähbidiň bolmaly sende. Şu öz sen bir ýere baraňda şu almy ýeňde bara ýük özüň iýsene sen. Şundan başga. Men iýip bilmeýän. Wah, şo, şo saňa peýda berjek. Men saňa, hä, muny hemme tipe diýemok, saňa diýýändirin muny. Ertesi gün hemmäňiz ýeki käbirleri bardyr, bölüşip iýmeli. Sen bölüşmeli. Men bir hany suw alýan-a, men şunam, hany hemme çagama ýetiresim gelýär. Geçen sapar ştaýda suw duri, mysal üçin, biziň kabinetde. Ondan soň bir tipki näme diýdi maňa? Mugallym suw alyp bilerin diýdi. Menem bu alyp bilersiň diýdim. Näme etdi? Suw aldy-da şeý diýdi, kim suw içjek diýdi. Elinden suwy aldym, bar geç ýeriňe diýdim. Saňa berdim-a men ony. Dogry dälmi? Näme etjek welin? Öz bähbidini, öz bähbidini, özgeleriň bähbidini öz bähbidinden öňe sürýär. Jigim şolar men diýen etseň-ä et, etmeseňem men bu aýdyp oturanlardan boş aýdaýyn saňa. Ýagny edip bilemok diýen bolsaňyz, bir günde däl bu, bir günde şuny aýryp bolýan bolaýsa, öýkelekligi, bahyllygy, göripligi, gaharjaňlygy bir günde söküp, Şu kostýum çykaran ýaly çykaryp bolýan bolaýsa bolanok, ýigrimi dört ýylda bolduňyz. Indi siz şony aýyrmak üçin men size ýigrimi bir günlük paket berýän. Şu meň aýdýan zatlarymy buglaňyzdan durmuşa geçirmäňden soňra siz boş maglumat siz çykyp gidiň şu mahal. Ýigrimi bir gün barlap göräýiň, ýigrimi bir gün, ýigrimi bir gün. Kitap okap otyň, Joraň gelýä, gel palanlara gidip geleýli. Ýok diýdi. Ýok, tabaka otyň, sen öz bähbidiň, ertir synagyň bar, işiň bar. Düşündirip bilýärmi? Düşündim. Gerek ýok diýdi, ýok diýmäni başarmady. Ýigrimi bir gün.